L-episodju tal-lum tista' tgħid se jkun wieħed ħelu manna. Dak għaliex illum intfajna ngħidu kelma ma' Abigail Mikallef, studenta fiħdan l-ITS li qed tistudja u taħdem bħala dulċiera. Fix-xogħol tagħha, Abigail tipprepara ħlewwiet ta' kull xorta u tgħin fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti bħal tiġien u għeluq is-snin. Wara s-sekondarja jiena bqajt ġejja l-ITS mill-ewwel bdejt certificate għaliex dħalt b'low levels. Wara s-certificate ili għaddejja ħames snin u f'daw il-ħames snin kelli Is-sena ta' xogħol fej għamiltha Malta għax sfortunatament kien żmien il-Covid u ma stajniex ma stajtx insifer barra. U bħalissa qiegħda first year bachelors. Ġurnata tipika hija nqum kmieni filgħodu, niġi l-iskola, nibda jew lezzjonijiet ta' teorija kif ukoll ta' prattika. Mbagħad hemm ġranet fejn ikollna insajru għan-nies fir-restorant u nesprimu l-kwalitajiet tagħna kif ukoll nuru x'nafu nagħmlu. Ovvjament bħala studenti qegħdin nitgħallmu iżda nippruvaw dejjem inżidu livell biex ngħinu lilna nfusna kif ukoll nuru X'nafu nagħmlu? Fuq ix-xogħol eh, dejjem tibda ħabba li jiena naħdem fil-pastry nibda jisu fis-sitta ta' filgħodu, eh, nibdew nagħmlu skonċi kollna functions u anka breakfast kif ukoll lunch u dinner eh, għaliex il-ġurnata tispiċċa fit-tlieta u nofs tagħna. Allura kollox huwa tajt biex inlestu kemm jista' jkun malajr. Iżda l-ġurnata tiegħi l-maġġoranza hija biex naħdem fuq Sunday lunches fejn ikolli noħroġ 60 tip ta' cake u ħelu żgħar, Kif ukoll bħal dawn li għandna hawnhekk ix-shoe buns, ovvjament għadhom mhux lesti imma biex intikom eżempju ta' ta' x'inhu noħorġu. Huwa sodisfazzjon kbir għaliex li toħroġ xi ħaġa u l-klijent jgħidlek wow kemm hi sabiħa u proset u mbagħad ġejlek vera kien tajjeb il-kejk u Ikollok dak is-sodisfazzjon li l-bniedem għoġbu u mhux just għamiltu biex tgħid għamiltu, anke li jiġi jgħidlek bniedem vera tajjeb, actually tħossok tajjeb fik innifsek. Din il-linja tax-xogħol minn dejjem kienet togħġob lil Abigail, iżda l-ħajra tagħha saret ambizzjoni wara li bdiet tgħin lil tita tagħmel kejkijiet u ħelu għall-festini. Iżda l-imħabba ta' Abigail ma tiqafx hemm, tant li għandha l-ħolma li xi darba tiftaħ id-dolċerija tagħha stess. Jiena li ġibidni lejn da settur qabel xtaqt kelli xogħlijiet oħra li xtaqt. Iżda mbagħad meta kont żgħira kont ngħin it-tija eh, dar kienet tagħmel naqa' part-time tagħmel naqa' kejkijiet u hekk għat-tiġijiet tal-ħbieb. U kont ngħinha u kien hemm darba li għamilna lin-neputija tiegħi għamilnielha l-festin tal-birthday tal-ewwel wieħed u vera ħadt gost u ġibidni li eventwalment inkompli fuq dax-xogħol u bqajt fuq dik il-karriera mbagħad. Apparti l-ftit ħin li kont iqatta' mat-tija fejn kienet torini kif għandi nagħmel pasti u l-kejkijiet, Ovvjament tgħallimt l-ITS iżda wkoll kont nara naqa' clips u hekk fuq l-internet fejn ġagħluni nipprova waħdi u mbagħad ngħid ok, qed nara dak ħa nagħmel, ħa nipprova. U ħafna kejkijiet li tgħallimt, tgħallimthom waħdi. L-ITS ovvjament għenuni iżda kellna kors wieħed fejn għamilna semester naħdmu fuq cakes u fuq chocolate sculptures eh, fejn imbagħad orejt l-skills tiegħi li sirt naf biex nagħmel il-cake u fil-fatt imbagħad għamil cake eh, M'għamiltx bħal ħaddieħor tat-tiġijiet, għamilt kejk fuq ratatouille peress li sejrin Franza biex inkomplu s-semester li jmiss nistudjaw Institute Life. F'dan is-settur sibt naqa' sfidi peress li x-xogħol tagħna huwa male dominated ħafna fejn tidħol xogħol ħassib iktar irġiel milli nisa jaħdmu Anke anke fil-pastry fejn jgħidu ħafna li l-pastry huwa xogħol tan-nisa għax xogħol delikat, iżda ssib ħafna irġiel ukoll. Is-sfidi li sibt huwa li nispiċċa niġi li jkollhom bżonn hekk ta' dawk in-naqra nispiċċa nagħmilhom jiena u anke ċertu xogħol li rridu nagħmlu jekk hemm xogħol kbir ħafna u xogħol żgħir ħafna jispiċċaw jtuni x-xogħol iż-żgħir Nilqu qatt biex niftehmu biex naħdimhom jiena. Ovvjament jiena ma ddejjaqx għax fil-ħajja trid titgħallem kollox, iżda mhux ma tkunx tixtieq li dejjem tagħmel l-istess affarijiet. U nkun irrid niftaħ l-orizzonti tiegħi u din l-isfida għelibtha billi nitkellem xi nħoss, ovvjament mal. kbir tal-kċina, il-Head Pastry Chef, tkellimt ħafna fejn orejtu li nixtieq nesprimi l-iskills tiegħi, fejn ukoll nipprova ċertu affarijiet ġodda biex nuri x'kapaċi nagħmel u eventwalment minn dak iż-żmien li għedtlu kont tkellimt miegħu hekk, tani l-opportunità li ngħinu nkun hemmhekk u ngħinu f'ħafna affarijiet fejn huma delikati kif ukoll ta' skill kbira. Jiena nixtieq niftaħ dolċerija iżda nixtieq ukoll niftaħha bħala restorant b'varjetà kbira ta' ħelu fejn ikun tkun tipo ta' cafeteria by day u fine dining by night, fejn nesprimi l-kwalità ta' diżerti ta' cafeteria kif ukoll imbagħad filgħaxija naqlbu għal dawk il-plated desserts delikati u sbieħ fejn jiena nista' nesprimi ruħi u l-iskills tiegħi li naf nagħmel. Kif ukoll nixtieq ikolli Qed nessaġġa naqal tal-li nixtieq. Ma nixtieq ikolli wkoll fejn inkun nista' nagħmel kejkijiet tat-tiġijiet kif ukoll tal-festini fejn inkun nista' nkompli fuq dak ix-xogħol li nixtieq inkompli fuqu. Imma li jkollok ftit minn kollox huwa sabiħ ukoll. Abigail issemmilna wkoll li m'ilux telgħet tieħu sehem f'kompetizzjoni ġewwa Rimini, kompetizzjoni li ħadet lilha u lil sħabha ħames xhur taħriġ u tħejjija. Komplejna nitkellmu ma' Abigail dwar din il-kompetizzjoni u anki l-esperjenza l-ġdida li dalwaqt tibda bl-Erasmus. Ma' dan ix-xogħol għandha ħafna esperjenzi sbieħ iżda waħda li actually qiegħda hemmhekk f'qalbi hija l-kompetizzjoni li tlajt ix-xahar l-ieħor fejn morna Siġeb, kienet Rimini l-Italja, fejn ikkompetejna madwar ħdax-il tim fej konna madwar id-dinja, teams madwar id-dinja ġiviri, ma konniex Malta biss. U kellna noħorġu plate dessert tal-kafe, gato three types of chocolate, eh, street food ta' Malta, kif ukoll sorbe. U mbagħad kellna skultura ta' ċikkulata u skultura ta' zokkor. Issa f'dan il-perjodu ridna naħdmu fuqu jumejn biss, ovvjament pprepjajna l-ingredjenti fejn ilħaqna għeżilna kollox biex u tellajnihom magħna biex x'in inkunu hemmhekk għandna miktub pereżempju daz-zokkor tal-plated dessert, taqbad tiftaħ u tibda. U kellna qisu eight hours u eight hours. U rnexxielna noħorġu kollox, ovvjament minn dawn il-plated desserts, street food u sorbet kellna noħorġu between fifteen to seventeen platings. Allura it was a bit tight mal-ħin, iżda rnexxielna. U mxejna u vera ħadt gost li minn dil-competition tgħallimt kemm naf naħdem under pressure u apparti hekk meta jinqala' xi ħaġa rnexxiel just naqbad u nidħol qisu xejn mhu xejn ma ġara xejn biex ngħid komplejt u ngħin lit-tim tiegħi jimxu 'l quddiem. Ftit ta' ġranet oħra jiena u l-istudenti li qegħdin fl-istess sena tiegħi Ħa nitilgħu Franza, Lyon, fejn ħa nkunu qed nistudjaw Institute Life for the next semester u ħa nkunu qegħdin nistudjaw fil-kċina kif ukoll nagħmlu lectures ta' teorija fejn ħa nitgħallmu kif jaħdmu Franza kif ukoll nesprimru ruħna u joruna ċertu skills li għandhom Franza. Minn din l-esperjenza definitely nixtieq nitgħallem kif nagħmel iktar il-croissants. Imma minn din l-esperjenza ħa nitgħallem ħafna diġà naf għax li ħa tkun hemmhekk waħd, mhux as such waħdek, ħa jkollok l-istudenti miegħek li huma fl-istess sena, imma tkun titgħallem kif tkun indipendenti apparti li ħa titgħallem fil-settur tal-kċina u s-settur tal-pastry, ħa titgħallem ukoll kif Tkun indipendenti, tgħix waħdek, tħallas il-kera u ovvjament tgħinuna ħafna l-ITS, iżda titgħallem inti waħdek kif għandek tħallas ċertu affarijiet u żżomm lura biex biex tkun tista' tlaħħaq mal-ħajja ta' kuljum. Il-parir tiegħi lejn it-tfajliet li jixtiequ jkomplu f'dan is-settur, Allavolja huwa male-dominated workplace, intihom intihom il-kuraġġ li għandhom ikomplu għaliex kemm hu kapaċi r-raġel jagħmel dan ix-xogħol, il-mara kapaċi wkoll li tkompli f'dan ix-xogħol. Issa li Abigail waslet biex tkompli l-vjaġġ tagħha lil hinn minn Malta, ħallejniha biex tkun tista' tagħmel il-preparamenti li hemm bżonn għal dan il-pass kbir. Narawkom għall-episodju li jmiss, iżda nittamaw li ma qabbadnikomx wisq ġuħ.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.